Tresenco partido de tradsession organizado per la Còl do Fil Produccion, l'associacion bailejada per Julien Régi, uèi après Dubartas, eth Polyphonic System amé son novèu espectacle Totem Sismique,

Lo monde que sap bailar li dances tradicionalas sus de ritmes mai contemporans o sus de ritmes ben de musica que n'agradon tanben e pas soncament de ritmes de musica tradicionala. Aviu demandat a l'epòca a Guilheny Lopez de Tolosa E ange be de de de començar e melheu de fargar un estudi un peu sus tot es aqueri cant e de de si demandar en sen coma faire per ressonar aquesta musica dins l'encastre d'una d'una proposicion mai electronica e e e pas soncament acustica tradicionala. E donca Jean JB que se repondu a la faire qu'a fait la prepausicien de metre de beatbox dedins. E alors lo beatbox, ben lo beatbox es lo biais de cantar Jean JB, valent a dire de prene de maquina e emei maquina de cantar

Tu ne sòu pas, que si tu ne sòu que cap Quand i ven de morir mon ami Mais si tu ne sòu pas cap a lo venir. E lo beatbox tout simpletament es lo far de faire de ritme e me la voès ben si met a cantar e si met a cantar de ritme e les ritmes lis arregistre. Lis arregistro li ritme e après ti fa ben ti fa de cant per de sut. Vaquí lo beatbox. Lo beatbox es un es un style de un estile de de de moi de d'acompanhament musicau tanben que ven remplaçar la batarie, que ven remplaçar lo drum set, mai tanben es una es una musica d'esperèu.

Totes lei cants que fasen. E donc de crear un sistèma de cants per cantar ensemble, per se donar, per si balhar tanben la la la ouais la complicitat que que fau aguer per cantar ensemble. E donc avèm fuèsse escotar lei soires Guadèc qu'èron de soires bretona deis annadas 70 que cantavon fuèsse de au moment de la reneissença dau moviment nacionau breton. Aquelei soires Guadèc èron un pau lei fada, leis acompanhairis de la ouais de la renaissance bretona des annadas 70 èron tres e son biais de cantar en tres nos a fach inspirar e quora cada un comença lo cant l'autre repren lo cant au mitan de la frasa de la precedenta se que fau que quand comença sa frasa ja comença en fin e que i a jamai de trau i a jamai de ti balho l'impression que i a d'una jamai de respira de respiracion e la segona impression que ti balho qu'es una dinamica

De polifonia, e aquele polifonia, ben, li, lis aven mes un pau en sistèma tanben, es per aquò que lo, lo grupe se di Polyphony Sistema. Donc aven registrat un disque, aqueu disque s'apelarà normalament Totem Sismic, e es pedirà seguidament a l'albut de l'an que ven, devers lo mes de març, d'abriu 2017. Es un disc que Montelh aurà tuet, totes ei cançons que fasèm fin quart, son un desenau de cançons de dança, e i a de cançons de trança e de cançons de dança que fasèm per faire dançar lo monde, donc es un disc que que volèm que siegue vertadièrament la la causa que ti que que lo monde va metre

Aur i aurà de dances d'un pauc nen per tu, i a de i a de rondèu, i a de balle, i a de de rigodon, i a de farandola, e de dances un pauc nen per tu dau mond de dòc, perque lo mai important es de ce que volián subretot es que nuestre prepaus disién tot mo tot modèstament es una prepaus disién panoccitana, es pas prepaus disién de de faire de dances soncament dau d'una region o d'una autra, non, de faire de dances de tout lo hourelar occitan Partent de l'ocean fin qu'ei fin qu'ei aquí fin qu'ei balada e donc es un pòu se qu'avem ensajat de far. Tot aqueu projècte es estat fargat, montat e si realiza dins l'encastre dei projèctes de la Companhia d'Olamparò qu'a ieu l'onor de dirigir coma director artistic, me per ensatjar de, de, ouais, d'acampar, de recampar tuei li projèctes concernent la musica occitana que fau ieu, en tant que director artistic o en tant qu'artiste, e, e, e donc, uh, aquesta companhièr

musicale es un encastre per ieu ideau perque i a d'ajuda publica aquí dedins mas i a tanben la possibilitat de difusir en defuèra de nòstre relat occitan e d'anar jugar dempertot e donc la companhiá se prepausa non soncament de faire de produccion de disc, mai tanben de faire de difusion d'espectacle e tanben de faire de creacion, que puesque trobar de reçon e subretot d'interès, que puesque tocar l'interès de tot un fuet de monde

integrista. La musica. La musica per far aidençar lo monde, aqueles endrechs onte la convivéncia pren tot son sens e onte lo partatge e los